Ũmũthĩ tũkwaria cia mĩruru, nĩ thayũ gĩkũyũ, nĩ thayũ amũmbi. Ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ndeto cia mĩruru, tondũ gĩkũyũ-inĩ mĩciĩ mĩingĩ ĩna mĩruru. O rĩngĩ ĩno nĩ Mary Mũturi Show. Kanya ka ndeto, harĩa ũrehagĩrwo ũhoro wa kĩrĩra kĩa ũgĩkũyũ. Koguo no ngũrie, nĩ ihoya, a humble request, wee ũrerorera na ndũ subscribe ĩte please. subscribe to this channel o rĩngĩ na mahinda maya tũrĩ mwene nyaga atũhete ũyũ nĩ bĩri wa mũturi wa kamau mũmbũi mbarĩ ya mbu mũihũna acera. Ndĩ Mwangi mũciari nĩ Maina, gwitũ no kũrĩa Gatanga Mũrang'a, ngagĩũka gũkũ ũmathwo Masako. Na reke tũingĩre ndereti ya ũmũthĩ, mĩruru. Mĩruru tũkũmĩrora na njĩra ithatũ. Njĩra ya mbere, twĩyũrie mĩruru nĩ kĩĩ na yũkaga atĩa mũciĩ. Namba igĩrĩ, Mĩruru, mbũri ya mĩruru ĩrutagwo nũ? Namba ithatũ, nĩ igongona rĩa mĩruru rĩrutagwo atĩa? Mũthikĩrĩria ndikuoya kahinda gaku kanene no ndagĩka citakĩrĩte ikũmi. Twĩyũrie kĩũria kĩa mbere, mĩruru yũkaga atĩa mũciĩ kana mĩciĩ-inĩ? Mĩruru nĩ rĩrĩa mwana wa mũirĩtu aherwo mwana kwa aciari ake mũciĩ kana gwa ithe. Rĩrĩa aciarĩra gwa ithe, nake aciarĩirwo nĩ mamu wao mũmũciari kũu kwao. Rĩrĩa agũthiĩ akĩheyo mwana kũu rĩ, nĩ akĩona hau mĩri nĩ yatukana, ya mamu wao na mũirĩtu wake, nĩkĩo. ĩtagwo mĩruru tondũ mĩruru ya mwarĩ na ya nyina mũciari nĩ yatukana. Na njĩra ĩngĩ mĩruru nĩ yũkaga rĩrĩa... Mũtumia mahĩtania na mũthuriwe agagĩcoka kwao kana akauma kwa mũthuriwe, agathiĩ e mũritũ akaheyo mwana gwa ithe. Hau ningĩ mĩruru no yoka tondũ aherwo mwana o gwa ithe o kũrĩa onake aciarĩirwo. Koguo ona wĩ mũhiku no ũgĩe, no ũrehe kwanyu mĩruru. Kũrĩ andũ makoragwo makĩũria kĩũria gĩkĩ na nĩ kĩũrĩtio mũno, "Ĩ rĩrĩa mũirĩtu auma athiĩ wĩra na oka Nairobi kana mabũrũri ma na nja athiĩ aheo mwana onokorwo ndarĩ mũhiku, ona hau hena mĩruru, tondũ kũu araikara rĩ, no gwa ithe, ti mũhe rũtha rwa kũgĩa mwana. Mũirĩtu aheagwo rũtha rwa kũgĩa mwana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩrĩa ahika, rĩrĩa e kwa mũthuriwe. Koguo the moment mũirĩtu kana mũtumia agĩra mwana atarĩ kwa mũthuriwe, hau nĩho mĩruru yũkagĩra. Namba igĩrĩ, ngwĩciria hau nĩ mwanyita wega. Namba igĩrĩ, mbũri ya mĩruru ĩrutagwo nũ? Mbũri ya mĩruru ĩrutagwo nĩ ithe mũciara. Mũirĩtu, ũyũ nĩ, ũcio nĩwe ũrutaga mbũri ya mĩruru. Na mbũri ya mĩruru nyongerere hau, ndĩikaragio tondũ nĩ nĩ mũgiro gũkorwo gwaku kwĩna mĩruru wĩ ta mũthuri, kana. rĩrĩa mũirĩtu waku aciarĩra kana aheyo mwana gwaku, warĩ mũgiro mũnene mũno, na kĩarĩ gĩconoko mũno, nĩkĩo yahatagwo tene, nĩguo yeherie ndirũ na ing'ũki mũciĩ, tondũ mĩruru nĩ ĩrĩ ndirũ na ing'ũki mũciĩ. Tũthiĩ hau hangĩ, hau nĩ tũgũcira. hau no tũrĩarie ndereti ya ho. Tũthiĩ ũhoro wa namba ithatũ, mbũgĩ ya gatatũ, igongona rĩa mĩruru. Igongona rĩa mĩruru rĩarutagĩrwo mũciĩ wa ithe mũciara mũirĩtu. Igongona rĩrĩ rĩharutagwo mbũri ya ndũrũme. Igongona rĩrĩ nongoria yarĩo rĩakoragwo nĩ kuoya tatha, nĩ tatha. Mbũri ya kĩgongono nĩ tatha warutagwo. o harĩa rĩrakĩrutĩrwo haraihu na mũciĩ, ndathoko ĩyo ũgacokio nyũmba nĩguo ũhate mĩruru ĩyo. Igongona rĩrĩ rĩtiarĩ ndĩa, rĩtiarĩ celebration actually rĩarutagwo nĩ andũ kana arũme a bamĩrĩ kana mũhĩrĩga ũcio arĩa me hakuhĩ tondũ ti ndĩa. Igongona rĩrĩ rĩarutagwo nĩ arũme a mũciĩ ũcio na. arĩa mabatiĩ, arĩa mabatiĩ kũrĩa nyama cia mbũri ĩno ngongone, nĩ arũme othe a mũciĩ ũcio, ona tũhĩĩ, no mwena wa atumia no iheti. metĩkĩrĩtio gũkorwo makĩrĩa mbũri ĩno. Nĩ tũrĩaria marũngo ma athuri na ma andũ a nja, ũhoro wa kĩheti nĩ kĩ, matura nguru nĩ kĩ, ũguo ũguo no ndĩrehe tabarĩra ĩyo. Koguo rĩ, no iheti ciabatiĩ. kũrĩa mbũri ĩyo. Namba igĩrĩ, mũgongonerwo mũirĩtu ũrĩa ũciarĩire riko kana ũrĩa wĩna mĩruru-rĩ, ndabatiĩ kũrũma ona kĩ. Ona mwana ũrĩa ũciarĩtwo waciarĩirwo riko ndabatiĩ kũrũma, ndabatiĩ kũrũma kanyama ona kanini. Na kwa mũhiano mũirĩtu angĩkorwo ahikĩte na mĩruru na nĩ oka kũhatĩrwo, ona mũthuri ũrĩa ũmũhikĩtie ndabatiĩ kũrumwo ona kĩ. Hau hangĩ nĩ nyama icio citiararaga, ndĩarĩ celebration, nyama icio citangĩathirire ciacinagwo ciothe iria ciatigara. Ngwĩciria hau nĩ hega. Handũ hau hangĩ ingĩhutia tondũ andũ nĩ moragia kĩũria kĩu, kana ũrĩa wĩna mĩruru no arute mbũri ya kũhata mĩruru. ũrĩa wĩna mĩruu mũirĩtu kana ũrĩa ũmũhikĩtie, aca. That is the responsibility ya ithe wa mũirĩtu. Nĩ thayũ, reke ndĩmwĩre, mĩruru nĩ ĩrĩ ndirũ, na mĩruru nĩ ĩrĩ ing'ũki ĩrehaga mũciĩ, na nĩkĩo yahatagwo tene. The moment mũthuri amenya kwĩna mĩruru yahatagwo tene mũno, andũ matietagĩrĩria. Hau hangĩ, ka episode gaka kangĩ ngũrehe, ngũrehe ing'ũki. Ngwĩciria nĩ ndatheria ũhoro wa mĩruru na ũrĩa ĩthiaga na mbere. Na actually nĩ ũndũ wa ũrĩa mũndũ ũrĩa ũtanathererwo, nĩ ngũ pin namba yakwa haha. No ũni text, no ũndũmĩre kĩũria text hau, namba ĩrĩa ngũ pin hau no ũndũmĩre message nĩguo tũgĩe na kĩhonia kĩa mĩciĩ, tweherie mĩruru. Ka episode gaka kangĩ gaka kangĩ ngũikia nĩ ka ing'ũki na ndirũ iria cirehagwo nĩ mĩrũ mũciĩ-inĩ. Thengiũ na nĩ thayũ na thai ndathaia Ngai thai. Na ndũkariganĩrwo hau nĩ gũ subscribe. Thengiũ mwĩroreri.